Үтүө кэрэ күнүнэн күндү Чычымах орто оскуолатын учууталлара, педколлектива, эһигини бу үөрүүлээх күммүтүнэн эҕэрдэлиирбин көҥүллээҥ уонна мин үөрэммит уонна үлэлээбит оскуолам туһунан кылгас ахтыы оҥорорбун сэргээн истэргитигэр ыҥырабын. Мин начальнай кылааска чычымах аҕыс кылаастаах оскуолатыгар үөрэнэ кэлбитим. Онно биһигини Анна Ивановна Огонерова диэн сүрдээх сайҕас, элэккэй майгылаах, үтүөкэннээх учуутал үөрэппитэ. Ол дьыл икки этээстээх сабыс-саҥа мас оскуолаҕа киирбит үөрүүнү өйдүүбүн уонна улахан кылааска тахсыбыппытыгар биһигини Владимир Куприянович ылбыта кылаас салайааччытынан. Мин математикаҕа ортоһуор үөрэнээччи, Кини үөрэтэр алгебратыгар туох баар олох кыһамньыбын ууран үөрэнэммин бастыҥнар кэккэлэригэр киирбитим. Инньэ гынан олоҕум устата бу предмети ыарырҕаппакка үөрэммитим. Владимир Куприянович олоҕуттан араас кэпсээннэри сэһэргиирин истэрбит наһаа күндү буолар этэ аны кини миигин староста оҥорбута уонна наар чэ лина бэйэн бил диэччи хайдах гынаргын диэччи ол курдук миэхэ эрэнэр этэ онтон бу оскуолаттан бараан педучилищеҕа игин үөрэнэр сылларбар учууталбар куруук бырааһынньыгынан эҕэрдэ ыытар буоларым, сибээстэһэр буоларбыт. Онон бу учууталбын олус күндүтүк саныыбын. Уонна оччолорго дьэ саҥа учуутал Петр Павлович кэлбитэ. Кини биһигини нуучча тылыгар, литературатыгар үөрэппитэ. Сүрдээх активнай Позициялаах учуутал кэлэн сэргэхсийии тахсыбытын өйдүүбүн, кини тачаанка өҥкүүнү үөрэппитэ, бу баар курдук, ол гынан баран мин оччоттон баччааҥҥа дылы үҥкүүгэ көнтөрүк буоламмын онно кыттыспатаҕым. Ону мин бөдөҥ саҥалаах буоламмын миигин кини наар конференцийэ оҥорор этэ уонна хоһоон аахтарар этэ. Өссө биһигини үөрэппитэ Владимир Иннокентьевич. Кини байааҥҥа оонньуон оонньоон ырыа уруогун ыытара үрдээх кэтэһиилээх, үөрүүлээх буолар этэ. Аны оҕолор бары байаан куруһуокар сылдьар этибит. Э уонна Василий Егорович Чуурукка, уруһуйга үөрэтэр этэ. Эмиэ уруһуй буоларын кэтэһэр буолар этибит Дьэ ити курдук дьоллоох оҕус сааһым оскуолатыгар аны бэйэм учуутал буоламмын үлэлии кэлбитим бу оскуолаҕа сүүрбэ сыл үлэлээн үлэлээн оло үлэ үлэҕэ миккиллибитим уһаарыллыбытым уонна түөрт он сыл ыстаастанан баран дьэ сынньалаҥҥа билигин олоробун. Өссө эҕэрдэлиэм этэ мин оҕолорбун үөрэппит учууталларым, улахан уол Акимы начальнай кылааска Мария Платоновна үөрэппитэ. Кини саҥа кэлбитэ уонна үрдээх эдэр учуутал эрээри үлэтин тэтимнээхтик саҕалаабыта. Кини начальнай кылааска кыра уолбун Вованы эмиэ үөрэппитэ. Аны Кешабын Вера Васильевна үөрэппитэ. Сакаянаны Августина Кимовна үөрэппитэ. Маҥнай мин начальнай кылаас учуутала этим, Бүлүүтээҕи педучилищены бүтэрэммин. Онно начальнай кылаастарга үлэлиирбэр миэхэ сүбэһит-амаһыт, методическай холбоһук салайааччыта Августина Акимовна этэ. Өссө биһиэхэ баар этэ ветеран учуутал Марфа Семеновна. Эмиэ сүбэлиир-амалыыр, көмөлөһөр буолара. Онтон саха тылын, литературатын уруоктарын Евдокия Ивановна миэхэ солбуйтарар этэ. Евдокия Ивановна Саха Республика үтүөлээх учуутала. Кини миэхэ эппитэ: «Эн саха тылыгар үөрэнэ барыыһыгын уонна иккиэн бииргэ үлэлиэхпит, кэлин эн миигин солбуйан хаалыаҕын диэн дьэ мин кини тылын ылынаммын саха государственнай университетыгар саха тылын учууталын идэтин ылбытым кэтэхтэн үөрэнэн уонна Оҕолорум үөһэ кылааска тахсаннар кылаастарын салайааччыларан эмиэ эҕэрдэлиэхпин баҕарабын. Аким кылааһын салайааччыта Мария Николаевна Малышева, өссө Кеша диэнэ Зоя Афанасьевна Малышева, Людмила Владимировна Прокопьева Уонна аһа түмтүтталлар, мин оҕолорбор иккис ийэ буолан сүрдээх үчүгэй өйдөбүлү хаалларбыттара. Онон бу уонна өссө тапталлаах директорбын Леонид Николаевич Малышевы эҕэрдэлиибин. Дьэ уонна кытаатаҥ бары доруобай буоллуҥ. Дьоллоох буолуҥ, өссө үөлээннээхтэрбин, дьүөгэлэрбин Елена Петровна Малышеваны, Анна Егоровнаны, Галина Дмитриевнаны, Александра Романовнаны, Татьяна Степановнаны эҕэрдэлиэхпин баҕарабын уонна оччотооҕуга эдэр коллегаларым Дария Егоровна, Анна Васильевна, Надежда Николаевна эмиэ бааллара. Сүрдээх үлэһит кыргыттар. Саргылаана Панасьевна наһаа үчүгэй библиотекарь. Кинини кытары эмиэ элбэхтэ алтыһан үлэлээбиппит. Онон дьэ бары өссө Диана Алексеевна Постникова билигин Налыйаакова, оччолорго эдэр учуутал, эмиэ сүрдээх үлэтин үчүгэйдик саҕалаабыта, ол курдук да үлэлиир сылдьар буолуохтаах. Дьэ уонна бука барыгытын эҕэрдэлиибин. Ким эрэ умнуллубут буоллаҕына баһаалыста бырастыы гынаарыҥ. Дьэ уонна Биллэн турар, бастатан турар, үөрэппит учууталларбар уонна, дьэ, бииргэ үлэлээбит үөлээннээхтэрбэр, билигин үлэлии сылдьар эдэр учууталларга анааммын ырыа ыллыахпын баҕарабын

Ахтар-саныыр дьыдьымаҕым дьоно-сэргэтэ, этэҥҥэ олоруҥ, дьоллоох буолуҥ, көрсүөххэ дылы